हृदयसँ निकलि कऽ भागै छै जे केओ ताली बजा कऽ कीर्तन करै छै तऽ सवाल इहो छै कि जब जे केओ कीर्तन करै छै ताली बजा कऽ पाप जब जे भागै छै तऽ पाप जाइ कतऽ छै तऽ ओ पाप कतऽ जाइ छै जे केओ कीर्तन में ताली बजा कऽ नहि कीर्तन करै छै तऽ तकरा में घुसि जाइ छै तऽ ताहि दुआरे अपन पड़ोसी के पाप हमरा में नहि चलि आबे तऽ सावधान

हरे कृष्णा आब जे छै बौआ बच्चा सब अहाँ सब कनि शांत भऽ जाउ आ नहि खेलायब तऽ पाछा मे जाउ ठीक छै हरे कृष्णा तऽ सबसे पहिले अहाँ सब केहन छी केना छी बढ़िया छी अच्छा ठीक छै सुनायल जेतै अहाँके विशेष आग्रह अइ हरि नाम के महिमा ठीक छै हेतै जे कथा करबै तहिना भऽ जेतै आ एकटा विशेष सत्र रखबै ताहि लए अच्छा ठीक अगर सब कुछ ठीक ठाक छै तऽ दुनू हाथ उठा के एगो सब कहियो तीन बेर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। की भेलै जे हम बढ़िया छी हाँ एहि संसार में की बढ़िया रहो सएह छै ये, ठीक छै तऽ हरि बोल ठीक छै

और सौ श्रोता वृंद के भागवत अनुरागी भक्त भक्त वृंद के चरण में हम सत सत प्रणाम करे छी वास्तव में हम सब बहुत भाग्यवान छी बहुत भाग्यशाली छी कि एहि पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम राधा माधव के श्री चरण में बैस सक और श्री माधव के राधा माधव की कथा हम सब श्रवण कर रहे छी वास्तव में हम सब बहुत भाग्यवान छी बहुत सुंदर पवित्र मास पुरुषोत्तम मास कियाकि एहि सत्संग मे देखऽ मे तऽ भले छोट छीन लागै छै लेकिन एकर महत्व बड बड छै शास्त्र मे श्री रामचंद्र अपन प्रजा के संबोधन करैत कहै छथिन कि पुण्य पुण्य पुण्य कुंज बिन मिलही न संतान ई साधा एहन नहि छै साधारण बात कि हमसभ घुरैत फुरैत आबि गेलहुँ एकटा कथा होइ छै एतऽ बैस गेलहुँ एहि कथामे आबऽ के लेल बहुत भाग्य के आवश्यकता अछि तऽ एतऽ जे बैसल छी से वास्तवमे बहुत भाग्यवान छी शास्त्रमे कहल गेल छै कि लाखो लाखो हजारो हजारो मने हजारो हजारो हजारो वर्ष के पुण्य पुंज जन प्रकट होइ छै जन एक साथ उदय होइ छै तऽ तकर बादे ने केओ भगवान भागवत कथामे बैस सकैए नहि तऽ अहाँ सब की विचार कऽ के देख सकैत छी कि जहन कतहु भागवत कथा होइ छै तऽ पच्चीस किलोमीटर तीस किलोमीटर या तब तक कि दू दू सौ किलोमीटर तीन तीन सौ किलोमीटर यात्रा कऽ के लोग भागवत कथा में अबैया लेकिन के के देखबे कि बगल के घर के आसपास के घर के ओहि कथा में नहीं आबि सकैया ऐसा हम ऐसा हम देख सकै छै सिद्ध ऐसा होइ छै कि भागवत कथामे एनाइ ओतेक आसान नहि छै बहुत भाग्यके जरूरत छै हमसभ देख सकैत छियै बाजारमे कि जे जतऽ सोना चांदीके जतऽ डुप्लीकेट होइ छै जरा कहै छै ने की कहै छै ओकरा सब जे रोल्ड गोल्ड रोल गोल कहै छै ने ओहि दोकान मे देखबै बड्ड भीड़ रहै छै माछक भीड़ माछक बाजार जेना भीड़ रहै छै बड्ड भीड़ लेकिन ओ है जहन जे जे असली दोकान छै जतऽ असली सोना चांदी भेटै छै असली सोना भेटै छै हीरा भेटै छै ओतऽ तऽ गिन चुन के मात्र आदमी रहै छै असली दोकान मे कियाकि ओतऽ जायके लेल भाग्य हेबाक चाही मोन पुण्य हेबाक चाही साधारण दोकान मे साधारण बाजार मे तऽ केओ आ सकैया लेकिन वास्तविक जतऽ सोना भेटै छै ततऽ सब नहि जा सकैए मेल भाग्य हेबाक चाही तऽ तेनाही हमसब बहुत अनंत दोसर दोसर कोनो राजनीतिक प्रोग्राम हैत कोनो दोसर अनंत प्रोग्राम हैत देखियौ ओहिमे बहुत भीड़ रहत बहुत तरहके आदमी सब चलि आयत जकरा नहि आबयके सेहो लेकिन एहि भगवानके कथामे भागवतके कथामे तऽ मात्र उएह आबि सकैए जकरा हजारो हजारो लाखो लाखो वर्ष के पाप मिट गेल छै और ओ जे छै से भाग्यशाली हो गेलै सएह केओ भगवान के थाम में आबि सकैया तऽ तैं अहाँ सब हमसब सब बहुत भाग्यशाली छी कि अखन साप्ताहिक रूप से हमसब एकटा एकत्रित होइ छी एहि पवित्र मास में पुरुषोत्तम मास में आ भगवान के कथा सुनि रहल छी

और कुछ भक्त के आई विशेष आग्रह छनि कि हरि क- के महिमा के फेर से एक बेर सुनल जाए तो ठीक छै ई कथा ओही में एतै आइ सब आइ जे हम अहाँ सबके कथा सुनाबऽ जा रहल छी से एकटा छै पुण्य कथा ओ पुण्य कथा अहाँ सबके सुनाबऽ जा रहल छी आ ई कोनो पुण्य कथा जे छै से कोनो लोक कथा नहि छै ई पुण्य कथा श्रीमद् भागवत के छै भागवत में से ई कथा लेल गेल छै आओर एहि कथाके महात्म हम कनि पहिले कहि दै छी एहि कथाके महात्म एहन छै कि जे एहि कथाके जे तीन बेर श्रवण करैया पहिल बेर जे श्रवण करैया ओहि कथाके तऽ तकरा लेल स्वर्ग लोक तकमे पक्का फिक्स गारंटी स्वर्ग लोक तकरा लेल पक्का जे दोसर बेर सुन लैया तकरा लेल वैकुंठ पक्का आ तीन बेर जो कथा के जो के सुनिया तक कहल भागवत धाम भगवान के गोलोक वृंदावन धाम पक्का ई बोल त एकर एकर जे छै से गारंटी भागवत लै छै लेकिन ध्यान से एकाग्र चित्त से कथा के ध्यान से सुनबै त तखन एकर लाभ पूर्ण रूप से लाभ भेटत कियाकि पूर्ण रूप से लाभ लेबऽ के लेल ओहि विषय वस्तु में श्रद्धा बहुत सबसे पहले अनिवार्य छै आ श्रद्धा उत्पन्न होबऽ के लेल ओकर महिमा समय सेहो आवश्यक छै तऽ ताहि दुआरे अगर हमरा सबके पूर्ण लाभ लेबऽ के कथा सऽ